Eżis telespettaturi, insellmulkom jina u Karlo. Karlo, dejjem tibdil l-isset, kull jum naraħ differenti, kif? Eh, għax dejjem inbidlu l-iskop ta' val il-programm huwa eh, primarjament dak li aħna kemm jista' jkun nagħtu idejat lin-nies kif jirranġaw id-dar tagħhom. Issa, darba l-lum qegħdin nitkellmu fuq drappijiet. Ġallura x'għamilna armajna ftit Portieri, ġibna xi ħaġa li hija kienet drab u żbajnija, ġifieri għandna fejn nimirħu u fejn immorru. Di ta' drab u żbajnija, kieku taf kemm irċivejna kummenti fuq il-paġna ta' Facebook tagħna jgħiduli, imma drab, kif tiżbgħu? U anke jien għandi kurżità kif żbajtu u mhux qed iqarqad xi nimpoġġi bil-qeda fuqu. Meta ħa turini? Illum ħa nkun qed nurik xi ħaġa kif saret il-Petruna tama. U nkunu nistgħu niddiskutu anke ngħidu lin-nies kif jistgħu jsiru dawn l-affarijiet. Jekk għandhomx isiru l-affarijiet, ovvjament, għax xi kultant li tagħmel tapezzerija jkun aħjar biex tidħol fl-ambjent tad-dar, imma ħankunu qegħdin nilagħbu Bid-drappijiet, irressqu 'l hemm, irranġaw 'l hawn u ħa jkollna ħafna fuq ix niddiskutu. Ma għandix dubju, u inti kont għidtli li għandek xi riċetta speċjali għad-drapp. Għandi riċetta speċjali.
Mela jiena rrid nisma' issa din ir-riċetta. U mhux ħa nibqa' nżomm għalija u ħa ngħaddiha lill-telespettaturi kollha. Grazzi, grazzi, grazzi għax għandi kurżità kbira. U rrid ngħid ukoll li inti ma xtrajt xejn minn dak kollu, jiġifieri kollox milli kellek. Eh, dan milli kelli, eżatt. Eh, ċertu drappijiet jien nżommhom biex inkun nista' nagħmel jgħidulu staging, ħabbar it-tratti, ġibtom mid-dar, zarmajt parti mid-dar biex ikunu nistaw. Ġit minnom, iwa, għajdara, għalla nofs id-dar. Iwa, ma jimportax. Imma dak u sabiħ, anki fid-dar tana stess, jek ikonna xaħġa li forsi edha iva. f'kamra, u nishtiq untu għaftit dera differenti, biex ra iva. differenti, kull ma rridu namlu. Ma u l-affarijiet, eh, l-affarijiet dekorativi, jina d-dar tijaj, Statwa qatt ma tkun fl-istess post, ġifieri dejjem jkollha 15 perjodu eh, cooling time u mbagħad tiċċaqla għal ximkien ieħor. Naqsaw fil-fatt għax dejjem narhom jiċċaqalqu minn iva, iva, ximkien għal Fatt hawnhekk ara li hawn warajja mhm. li nistgħu nurija lin-nies l-aħħar drabi kellna il-ġwienaħ iva. u llum għandna din. Din mhijiex ġebel, di karta pesta. Wow, għamil ta' inti ħloq. Iva, di ħloq ta' jina u koll. U niddekora bija fid-dar biex kemm jista' jkun dejjem ikun hemm elementi differenti kemm fil-materja u kemm anka fis-suġġett. Mela xi darba ħaturini kif tagħmel karta pesta wkoll. Dejjem nitgħallem, dejjem nitgħallem. Nispera li intom ukoll tieħdu pjaċir b'daw il-pariri. Ma ħajkollna bżonn xi sitta jew seba' skedi oħra. Ekku, ekku. Noħorġu bil-pensjoni flimkien. Ġibt lill-bagalja.
Iva, iva. Vera ġbitni, grazzi, kemm għamilta sabiħa. Iġifiri din kienet bagalja nimmaġina. Mela, din kienet bagalja ta' drab, kienet rigi ħodor u blu, mhm. eh, tiffunzjona għax biex ġejta hawnhekk kienet mimlija bl-affarijiet. U li hawnhekk hawn dal-karti li huma dekupaġ u żajt kuluri kemm jista' jkun li jixelu u li huma adattati wkoll għall-istudju tagħna. Għax aħna nħobbu ħafna kulur, nħobbu ħafna fjuri. U fuq wara għamilna il- faqa. Din hija xi ħaġa li isek għandek bħalissa aspirazzjoni biha l-kliem għax iva, użajta kważi iva, fil-pultruni iva. kollha. Eżatt, fil-fatt anka da sufan, da sufan meta jkollna ċans nitkellmu ftit fuqu Għax jiena dan qed ngħidlu Freud's couch. Okay. Għax jek tafx il-Freudian's iva, chair. Iva, komplikata. Jiena rajtu, rajtu Vienna dan il-Freudian's chair. Spiraku.
Mm, speċi ta' il-klim iktar spirawni. E, unkun nisaw nitkellmu fuqhom anka iktar il-qoddim fil-sensiela tagħna. Tajjeb, jiena naħseb li aħjar nibdew għaliex il-missiela tagħna llum waslu jaqgħu xi ġrajna. hemm xi ħaġa warajk li rridu nikxfuha.
Qed nara ħaw dan li sar, imma tant ksejt affarijiet li ma ndunajx li ħadd ukoll. Ħanara, ħanara, ħanara. Mela, eh, jekk ma jkunx għax ngħaddi ftit. Għaddi, għaddi, għaddi. Li ħanamlu ħanikxfu din, din kienet biċċa amara li kienet pratikament ħadd intrema eh, ġo garax kienet għadha ġo garax u dal-garax kien ħajja u kienet sa tintrema u għamilna speċi ta' kamuflaġ bil-kuluri tal-ħajt mal-amara. Ovvjament, probabli il-programm li mis mux tkun edha għemdi. Ġifieri aħna dejjem indawru kif kemm jista' jkun. Eħe, jiena nħobb indawwar biex nagħtu kemm jista' jkun ideat eh, differenti u innovattivi. Fil-fatt l-istil taraħ li huwa xi ħaġa li jiena kont nara dar ta' nanna pereżempju. Imma inti tajta dejra kompletament eklektika differenti iva, u iva. ġdida. Biftit żeba. Dik ma kontx waħdi konna grupp ta' sitta minn nies. Taħmu fuqha. Iva bdejna bil-kunċett kif ħanuħolqu, x'ħanuħolqu fil-fatt Hemm ħafna kuluri oħrajn anke fuq ġewwa. Eh, ikun hemm il-kunċett kif inti jiena ngħidlu il-creative, il-creative thought, ġifieri inti l-ewwel mm. jiġi l-ħsieb u mbagħad timxi biċċa biċċa sakemm tasal għat-teknika u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-kulur. U ġili tibda b'mod u tispiċċa b'mod ieħor. Iva. Iva.
Karlo, jina kifat lek għamur niltaqa mal mistidna tagħna xi tnejn qegħdin hawnhekk jistennewna, għandna żewġ mistidna interessanti. Mhm. U l-ewwel mistiden tagħna huwa Aron Tanti, illi diġà ltqajna miegħu fil-bidu tal-iskeda f'episodji illi diġà għaddew u kellimna fuq la safar. Illum se jkun qed kellimna fuq il-flora Maltija. Interessanti. Sakemm eh? tkun qed tagħmel intervista jinħanħu l-baga li ħanarax fiha ġo fiha xekkem xi biċċa ħobs. Ila fil-fatt.
Hekk għandek jisibtu xi ħaġa oħra. Kieku naf li ħobs kont nieħodlok gidma jien ukoll. Aron nilqgħuk magħna, grazzi ħafna tal-li erġajt ilqajt l-istedina tagħna. Poġġi, poġġi. Fuq is-sufan tagħna. Grazzi tar-ritratti li qed tipprovdilna matul is-sensiela kollha. U vera qed jintlaqgħu tajjeb ukoll is-siltiet żgħar li qegħdin niktbu fuq kull speċi li inti ffukajt il-lenti tiegħek fuqha. Ta' min dejjem
insemmu li kull ritratt li qed jara huwa meħud Malta. U minnek.
Oriġinali, jiġifieri huwa ritratt tiegħek b'ħafna paċenzja kbira. Illum se nitkellmu fuq il-flora Maltija. Xi ħaġa, semmejt il-fjuri u intom fl-introduzzjoni tal-programm. Nkomplu bit-tema. Semmejt il-fjuri. U l-fjuri selvaġġi, mhux dawk il-fjuri li huma introdotti ġo pajjiżna, huma dawk il-fjuri li nsibu fl-istat naturali. Issa. Issa jien dejjem kont affaxxinat għax it-temp tagħna kiefer għal dawn il-fjuri. Però in-natura qatt ma tieqaf tissorprendina. Jekk wieħed iqis kif in-natura kienet kapaċi tadatta għal kull habitat differenti, għal kull tip ta' ambjent, wieħed ma jistax ma jimmereveljax ruħu. Għalfejn? Għaliex inti għandek postijiet fejn aħna ma nimmaġinawx illi ħa jkollok, pereżempju, peprina fejn il-baħar, dik li għadna kemm rajna kienet il-peprina safra, u hawnhekk qed naraw l-opium poppy, il-peprina. Jiġifieri ħafna Maltin, pereżempju, meta ngħidu peprin, jgħidlek aħmar daqs il-peprin, però il-peprin mhux kollu aħmar. U mhux talli jvarja fil-kulur, talli jvarja wkoll fejn issibu. Dik il-peprina s-safra ssibha l-iktar mal-kosta. Mela din adattat illi r-raxx tal-baħar, dak, dik l-imluħa, mhux talli ma toqtolhiex, talli għamlitilha possibbli lil dil-pjanta, lil dix-xitla, illi hi tkampa, imma tnaqqsilha l-kompetizzjoni minn pjanti oħra. X'meravilja. U hemmhekk tara l-bilanċ, eżattament, fejn il-bilanċ aħna il-bniedem irid jifhem li mingħajr il-bniedem in-natura kapaċi tkampa. Anzi, ħafna drabi l-bniedem idaħħal idaħħal il-problemi fejn fejn jidħol bniedem għaliex b'mod naturali matul is-snin u din mhix xi ħaġa li saret f'daqqa, l-ispeċi adattaw, kull speċi adattat Għal klima, għal ambjent, għal tip ta' art, għandek pereżempju kif semmejna diġà għandek pjanti illi kapaċi jżommu l-imluħa, bħalma kellna dik il-peprina safra. Però għandek imbagħad il-pankrasju li rajna ritratt ukoll, dik il-fjura bajda li mhux talli din kapaċi tikber fejn hemm l-imluħa, imma wkoll anke fuq l-għaram tar-ramel, is-sand dunes. Issa, immaġina aħna meta naraw ir-ramel, naħsbu fid-deżert u ngħid ma ngħidu ma jikber xejn. Jew li m'għandniex.
Tajjeb, jiġifieri aħna kollox fiċ-ċokon, ovvjament, però għandna varjetà biodiversità li tissorprendi lil dak li jkun li jkun lest li jnaqqas naqra mir-ritmu tal-ħajja mgħaġġla aħna dejjem maħrubin, dejjem wara l-ħin minn hawn għal hemm, eh, dejjem ingerru kemm għandna x'nagħmlu, u ninnutaw, pereżempju bħalissa m'qed naraw xejn, però konna qed naraw ħafna, il-weraq tas-siġra tal-luq. Fejn meta tħares lejha, s-siġra tal-luq, orrajt tgħid siġra, li partikolari, ma mbagħad tiġi gżiffa. U litteralment din is-siġra tibda tixgħel, għalfejn tixgħel? Għaliex in-naħa t'isfel tal-weraq huma ileqqu silveri ħafna. U allura il-ġmiel li għalkemm m'għandhiex il-fjuri forsi sbieħ bħalma qed naraw bħalissa rajna n-narċiż din hija l-buttuniera, dawn jattirawlek l-attenzjoni għax għandhom il-fjuri. Però anke dawk il-pjanti li m'għandhomx fjuri jkollhom dik ix-xi ħaġa li jekk tieqaf tinnota tibda tara differenzi u partikolaritajiet illi jagħmlulek iktar interess ġo fik biex inti tinnota iktar. U hawnhekk allura forsi ta' min insemmi nieħu l-opportunità li tajtni inti llum biex niġbed l-attenzjoni għaliex filwaqt li jien nistieden il kull min jgħix ġo dawn il-gżejjer biex joħroġ fil-kampanja u jgawdi, irridu noqogħdu naqra attenti. Għaliex, jekk pereżempju morna nimxu fix-xagħri, ħafna mill-veġetazzjoni li tikber hija baxxa ħafna. Jiena hawnhekk bil-kamera ġibthom mill-qrib, però fil-verità ħafna minnhom ikunu ftit ċentimetri 'l fuq mill-art. Eħe, daqshekk żgħar. Mela, żgur, minħabba r-riħ, għax inti jekk tkun ġo wied, Inti għandek il-protezzjoni tal-veġetazzjoni, tal-kumplament tal-veġetazzjoni apparti tal-ġeografija partikolari tal-wied li tilqagħlek, allura inti għandek inqas riħ, l-ilma li hemm ħa jżomm l-iktar umdità, allura għandek mikroklima partikolari. Allura dawk jiffilħu jikbru, imma meta inti għandek ix-xagħra, ejja nieħdu aħna il-Park tal-Majjistral, lil hinn mill-manikata. Hemmhekk, mhux talli għandek fetħa enormi bir-riħ ġej minn fuq il-baħar u qiegħed post għoli bl-irsies bl-irdum illi allura jaħkem iktar ir-riħ, talli huwa għar-riħ tal-Majistral li huwa wieħed mill-iktar irjiħat li aħna jkiddu lil pajjiżna. Allura inti dak ir-riħ kollu ġej minn fuq il-baħar, dawn ma jaffordjawx il-veġetazzjoni għole u allura jibqgħu baxxi. Imma xi tfisser meta tkun baxxa? Morna nimxu fil-kampanja, kulħadd jgħaffeġ u mingħajr ma jkollok idea ta' x'qed tagħmel, taf tkun għadek kemm qriet waħda mill-orkidi li ssibha hawn biss, bilkemm tidher di, daqshekk, imma li meta wieħed jorilek fuq ritratt ta' x'daħal qrib ġo fiha, timmeravilja ruħek bil-ġmiel tagħha. Għax l-orkidi huma fil-fatt F'uħud mill-isbaħ pjanti, le? Imma ħafna nies meta ssemmi orkidi x'jiġihom ġo moħħhom? Dawk l-orkidi l-kbar li ma nsibux hawn. Li nixtru fi żmien Jum l-Omm, pereżempju, li huma importati, mhux hekk? Tagħna ħafna minnhom, il-giant orchid, mhix ikbar minn hekk. L-endemiċi. Tajjeb, li nsibu b'mod naturali. Issa fuq din nixtieq ngħaddi anke kumment fuq endemiċi u indiġenu. L-orkidi li nsibu Malta ħafna minnhom huma, ngħidu aħna, għaxar ċentimetri 'l fuq mill-art. Jiġifieri da il-ġmiel tal-orkidi l-kbar xorta jgħed imma b'mod żgħir għalfejn? Għaliex in-nuqqas ta' ilma, il-riħ, is-salinity fl-arja tagħna, allura maż-żmien daw biex kampaw ċkienu. Però ma jfissirx li għax tkun iżgħar tkun inqas attrajenti jew inqas importanti fiċ-ċiklu naturali. Inti semmejt il-kelma endemiċi. Ta' min ħafna drabi forsi dak li jkun jisma' dal-kliem indiġenu, endemiku, huma kliem illi bażikament jiddistingwi dik il-pjanta illi jew issibha f'post wieħed biss, endemika, jew inkella indiġenu. Mingħajr il-bniedem dik il-pjanta kienet diġà hawnhekk. U mbagħad għandek l-ispeċi aljeni, illi dawn ma jkunux hawnhekk imma ddaħħlu hawn Malta, per eżempju, minn nies, imma mbagħad ikunu kapaċi jistabbilizzaw ruħhom u jitferrxu weħedhom mingħajr l-intervent tan-nies u dawk huma l-iktar perikolużi.
Per eżempju, l-ħaxixa Ingliża.
Il-ħaxixa Ingliża x'inhi tara, tagħmillek tapit aħdar sabiħ, bil-weraq sbieħ, fjuri sofor, però a skapitu ħafna drabi ta' pjanti ħafna iktar delikati illi din toħnoqhom, ma ttihomx ċans jikbru. U jekk inti għandek in-natura, pereżempju hawnhekk qed naraw bukkett ta' snapdragons, il-papoċċi l-bojod. Dawn viola jkunu l-babuċċi. Għax hawn iktar minn kulur wieħed. U ta' min ngħidu wkoll għandna speċi rari ħafna u Malta żgħira ħafna ssibha ftit postijiet illi dejjem qed tonqos. Dejjem allura l-importanza il-fatt li jkun żgħir dejjem bniedem għandu joqgħod attent u jekk hemm passaġġ jgħaddi minnu. xi ħaġa li semmejna diġà. Dawn huma il hemm huma. Jiena l-kokoċċ il-vjola. Issa il-vjola, il-vjola ħafna drabi eh, jattirawlek iktar attenzjoni għax għandhom kulur partikolari. Għandna iktar fjuri bojot Maltin fil-kampanja meta jkun hemm il-papaċċi l-bojot. Allura għajnejk forsi tiġi l-attenzjoni maqsuma fuq speċi oħra. Din peress il-kulur tagħha huwa naqra differenti. Vibranti. Iktar vibranti. Per eżempju aħna Għandna ċertu fjuri illi daw jattirawlek l-attenzjoni iktar minn oħrajn, pereżempju in-narċiż. U għamilna żmien, fi żmien in-narċiż, tara ħafna nies ibigħu in-narċiż fit-triq.
Iva, niftakar meta kont tifla.
Tajjeb, issa, m'hemm xejn ħażin li bniedem jixtri l-fjuri u jbigħ il-fjuri u jkollu vażun bil-fjuri friski d-dar, però irridu noqogħdu attenti illi meta qed naqtgħu mis-salvaġġ, Ma nistgħux nagħmlu aħna overconsumption, qed nieħdu iktar milli nagħtu ċans lill-ispeċi tkattar. U allura hemmhekk il-biża'. Għaliex jekk jiena ħriġt naqta', inti ħriġt taqta', jekk inti għandek ġnien, ġardina, u taf li di titħallilha, pereżempju għall-argument, titħallilha 10 per cent biex għas-sena li ġejja jkollok minn fejn tieħu ż-żerriegħa ħalli tkun tista' tkattar. Imma ġnien huwa tiegħek, qed tikkontrolla, eh, il-ġardinar għandu kontroll. Meta inti għandek is-salvaġġ, ta' kulħadd ħareġ u jaqta'. Imma jiena ħadt tant, inti ħadt tant, m'hemm ħadd li qed jikkontrolla u b'hekk importanti u jkun hemm leġiżlazzjoni mbagħad biex tipproteġi ċertu speċi għax dak li jkun jaf jgħidlek u iva mbil-qtajt erba' jien jien ħa kulħadd imma jiena ngħid jien ħa nagħmel inti int u naqra naqra u mbagħad meta tgħoddhom flimkien ovvjament, tbati l-ispeċi. U meta qed ngħidu tbati speċi, ma tkunx dik l-ispeċi biss illi qed tbati għax qed tinqata', jista' jkun hemm numru ta' speċi oħra, inkluż għasafar, pereżempju, għax ta' min ngħid illi jien meta noħroġ, noħroġ għar-ritratti nammetti tal-għasafar, mhux għar-ritratti tal-. Imma meta tkun hemm!
Eżattament.
Imma la nkun hemm, ma tafx int u meta ma jkunx hemm għasafar narhom isbaħ. It-tewm, għandek it-tewm, ta' qabel di rajna l-bruka. Il-fjura tat-tewba. Imma is-salvaġġa, mhux li nieklu aħna, ta' min ngħidu li inti jkollok ammont ta' speċi li jkunu mill-familja ta'. Okej. Mill-familja ta'. Jiena ta' min nenfasizza li jiena m'iniex bijologu, jiena nieħu pjaċir b'dak li nara madwari u meta ninnota, immur infittex dwaru. Jiena m'iniex dak it-tip ta' bniedem illi jekk dajn rajna din il-lelluxa ħa ngħidlek l-isem xjentifiku u nidħol fid-dettall u kif jiena nieħu pjaċir napprezza dak li hawn madwarna. Però mbagħad meta ikun hemm il-kurżità, ħafna drabi dik il-kurżità tgħinek biex tiskopri iktar. Għaliex jekk rajt fjura ma rajthiex, qabaditni kurżità allura x'inhi. U meta mort u ndunajt li hija minn familja ta' speċi oħra illi tikber, pereżempju il-ġiżi, id-deru, dawn huma kollha siġar illi hemm minnhom jattirawna l-attenzjoni għall-fjur, din pereżempju id-deru li huwa arbuxell li kapaċi jikber ukoll mhux ħażin anke f'siġra żgħira li jagħmel dawn dawn il-berries illi mbagħad jibdew ħomor u mbagħad imorru imorru għal lewn iswed huma importantissimi għax Ħafna safar jikluhom. Mela għedna li rridu noqogħdu attenti għall-flora selvaġġa li għandna f'pajjiża biex nipproteġu lill-ispeċi nnifisha. Imma kif ukoll għal dawk l-ispeċi li jiddependu fuqha. Per eżempju, f'waqt il-programm qed noħorġu numru ta' ritratti kemm ta' safar u kemm ta' fjuri u insetti. Il-friefet, per eżempju, l-isem Malti tagħhom, Farfett tal-fejġel, farfett tal-ħorrieq, għalfejn jismu hekk? Għaliex il-farfett mhux mill-ewwel ikun farfett. Inti għandek ix-xagħat, il-caterpillar, illi dan jagħmel perjodu bħala xagħat, u mbagħad ikun hemm il-fosqa u fl-aħħar mill-aħħar ingawdu l-farfett. Però dak ix-xagħat biex isir il-falfett, irid jiekol, u ħafna drabi dawn jiddependu fuq speċi partikolari. Mela jekk inti qridt dik l-ispeċi ta' pjanta, mbagħad ma nistgħux ingergru li m'aħniex naraw friefet, għax kollox katina. Kollox katina. Wow, Aaron, jiena l-ħin tagħna ma nkun nixtieq jispiċċa qatt għaliex vera titkellem passjoni. Vera tispjegah tajjeb, għadek kif spjegajtilna bażikament l-ekosistema kif taħdem. Fi kliem, bi kliem sempliċi għax kif. Bi kliem sempliċi u rejtna daw il-ġmiel ta' ritratti li għoġbok taqsam magħna. Grazzi ħafna lilek. Ħa ntuk rigal ieħor żgħir, l-aħħar darba tajnik tal-inċens issa llum. Se ntuwilek ħa drab għar iċ-ċinnatura lilek. Napprezza ħafna.
Din il-candle holder. Xi ġmiel. Napprezza ħafna. Grazzi.
Lil-Loop Diakonia. Dawn huma prodotti ta' kummerċ ġust li ġentilment offri. Grazzi ħafna Ron tal-li kont magħna, aħna ħanifqu għal ftit momenti ta' riklami bqgħu magħna ħalli naraw kif zebaħ is-sufan Karlo u nilqgħu l-missiden li jmiss.